Dan il-programm huwa adattat għal kull età.
Dan il-programm se jitwassal lilkom biex xewqat tajba ta' Valio, All Italia, Strand Palace Agency Limited,

Nilqgħukom għal programm ieħor What's Cooking flimkien miegħi Manuel għal 25 minuta. Jien għandi ċiċi f'idejja għal riċetta waħda minn riċetti tal-lum, il-falafel. Imma mbagħad ngħidilkom eżatt x'sa nagħmel. Nisper li kulħadd jinsab tajjeb, jien insab tajjeb għalikom għal żewġ riċetti oħra flimkien għal dawn il-25 minuta. Grazzi tar-rispons tagħkom fuq Facebook, fuq il-website, eċetera, eċetera. Grazzi ħafna. Mela, ir-riċetti tal-lum għandna il-falafel ġo taco boats, għandna xi picco di gallo, għandna xi insalata, tadam, dawn il-falafel bi spicy taco mix, ovvjament iċ-ċiċri, u t-tieni riċetta għandna tiftakar għamilna dak ir-ravjul bil-coating ta' snacks Maltin? Sa nagħmlu xi ħaġa simili ma' did-darba bit-tiġieġ. Għandna televoting question għalikom illum U televoting question hija din, il-malva pudding, malva pudding, fiha ġam tal-berquq, frawli jew inkella lumi. 5061516 bir-risposta tajba, ibgħat SMS. Kull SMS jisa 58 cents u tistgħu tirpu 94 euro f'rigali. Dan ukoll se jitlaq waqt il-programm fuq is-screens u iktar informazzjoni fuq il-website tagħna aceline.media. Nibda, ħanibda. Falafel, qatt għamilthom il-falafel? Il-falafel huma tip ta' patties magħmulin biċ-ċiċri. Issa jien hawnhekk għandi tliet mitt gramma ċiċri, huwa inqas minn bott kbir jew inkella tnejn żgħar, u dawn dieħlin hawnhekk ġol-food processor. Għandna wkoll żewġ sinniet tewm, ftit baking powder, qisu nofs kuċċarina, Nofs basla żgħira qabbja bajda mqatta'. Għandna wkoll ponn ħwawar friski, jien għandi n-nagħniegħ jew korianda u għandi wkoll marfa żejt. Issa, b'differenza, is-soltu nitfgħu cumin u ċertu togħmiet, differenza llum ħa nagħmlu tip ta' taco bowls u ħa nuża taco seasoning għal mal-falafel. A Dan se jtini t-togħmiet kollha li għandna bżonn. Tajjeb ħafna. Għakem, u nibblizzjaw, ħan għamil ftit, ehm, ftit melk, diġa għandi melk, mela, nibblizzjaw, issa il-falafel, jew nistaw insajruħ ġol-forn jew inkella naqluhom. Illum għalikom sa nkun qed nitfagħhom ġol-forn, imma kif qed ngħid nistgħu naqluhom ukoll, ok? Niftaħha. Mela. It-taħlita trid taqgħad naqri iktar. U hawnhekk irid nagħmlu fl-avni. Fakkarkom li riċetti jsibuhom fuq il-website aceline.media kif ukoll il-Facebook page tagħna What's Cooking with Manuel. Issibu l-ittratti ta' dawk ir-riċetti Hemm il-link Agħfas fuq il-link u tieħdok dirett għall-websajt tagħna. Ok, ħa narawhom. Voilà. Tajjeb ħafna. Issa, mela, naqbdu din it-taħlita. Neħu x-xafra. U jien se nagħmilhom żgħar ħafna llum dawn. Hawnhekk. Nagħmlu naqra spazju. Anki l-kuluri taraw il-kulur tagħha taqbel mal-qalziet. Mela dan għandhom is-spices Messikani b'dak is-sachet li tfajna, ok? Issa naqbdu fit-taħlita u nagħmlu patties. Sempliċi ħafna. Falafel tistgħu tagħmluhom bl-għalin jew inkella bl-għalin ċatti. Nkollu, ħanamilhom bl-għalin żgħar. Iżda kif għattilkom nistgħu jew naqluhom ġol frying pan, um, deep fried, jew anki shallow fried, jew inkella nistgħu nitfgħuhom ġol forn. Hekk se nitfgħuhom fuq il-forn nagħmlu ftit żejt, inqattru ftit żejt fuqhom qabel jidħlu ġol-forn. Issa iftakar dan m'għandhom xejn ġo fihom li fil-verità għandhom għandu bżonn isir. So dawn ġast insajruhom dawk il-ftit minuti ġast biex jieħdu naqra kulur. M'hemmx bajd jew xejn hekk. Ovvjament il-basal irid isir. Mela jien hawnhekk qed nagħmel il-falafel, issa di r-riċetta li sa nagħmlu għandi dawn it-taco tubs. Mela it-tacos, it-tacos normali. Dawn huma t-tubs, ok, dawn huma qishom dajjes li se nagħmlu ħa nimlewhom bil picco de gallo li huwa tip ta' basal, tewm, lime juice, tip ta' salsa fil-verità, mhux salsa ma salsa, tip ta' salsa. Għandna ftit weraq, għandna wkoll avocado, cucumber, tadam, u se nagħmel qisu insalata. Ġew dawn it-taco tubs bil-falafel, sempliċi ħafna. U mbagħad it-tieni riċetta tal-lum, riċetta verament tajba wkoll, ħa naqbdu s-snacks did-darba tal-barbecue chicken. Ħa nagħmlu strixxi ta' tiġieġ u dit-tip ta' taħlita ehm, fuqha naqluhom u mbagħad għandna patata l-forn, wedges, eċċetera, eċċetera. Insomma, jien nkompli nirrombla dawn il-filafel u nibdew mit-tieni riċetta dalwaqt. Daqsxejn żejt Saronik fuq il-filafel u se ndaħħalhom ġol-forn għal xi għaxar minuti. Nerġa' nfakkarkom jekk tridu dawn tistgħu titfgħuhom ġol ġol ġol-frying oil, jiġifieri ġod-deep fat frying. Dawn sejrin ġol-forn għaxar minuti Ukoll ġol-forn illum għandi ftit potato wedges, dawk bdejthom qabel bdejna l-programm, u għandi ż-żejt qed jisħon hawnhekk għat-tieni riċetta, dik ir-riċetta tat-tiġieġ. Mela ħa nagħmlu l-picco de gallo, picco de gallo huwa tip ta' salsa li sa nservu hawnhekk illum mal-taco tubs. Jien hawnhekk għandi żewġ tadamiet jew tlieta, neħħejtilhom is-seeds, il-biċċa tan-nofs u kull m'użajt il-qoxra ta' barra, il-qoxra, il-laħam ta' barra. iddajsjajtu qattajtu żgħir ħafna. Ma' dan sa nżidu basla żgħira bajda imqatta', somma nofs basla. Kollox imqatta' żgħir. Għandna ċili aħmar u ċili aħdar. Kollox vera mqatta' żgħir hawnhekk. Għandi żewġ sinnit tewm. Dan importanti għat-toma. Dawk sajrin hemmhekk ukoll. U l-aħħar ħaġa li se nagħmlu ftit bżaru melħ. u ftit meraq tal-lumi, mhux tal-lumi tal-lime, mela il-meraq ta' żewġ limes, ftit bżawru mel u dik sejra ġol fridge. Ħankomplihom. U għonek lesti biex nipreparaw eh, it-tini riċetta tal-lum qabel nibdew it-tiġieġ b'dik il-coating li san għamil Għandi id-dipping sauce. Mela jiena hawnhekk għandi marfa ehm, mango chutney. Ħanżid mayonnaise, żewġ imaref u għandi marfa ketchup. Dan huwa simili għal coronation chicken dressing, okay? U kma nagħmlu nħawdu din flimkien huwa dipping sauce. Tajb ħafna, okay? Ta' kemmek. Ħankomplu. Hawnhekk biex nagħmlu il-coating tat-tiġieġ. Ma hawnhekk għandi l-food processor u għandi dawn is-snacks. Dawn is-snacks di darba huwa barbecue, smoky barbecue. Okay? Dawk diħlin hawnhekk. U minn flok sa nużaw hops di darba ħankunu qegħdin nużaw dawn għal toma. Dawk diħlin hawnhekk. Ħa nagħmilhom kollha tliet boroż. Insomma le. Daqshekk għal issa. Ħa nagħmlu t-tnejn. Nibbrizzjawh. Issa, dawn sa nitfawhom ma' dit taħlita għandna 50 gramma corn flour u 50 gramma tqiq. Okay? Ħanżidu wkoll naqra baking powder U naqra onion powder. Mela din hija l-kram. Hmm, interessanti. Dik lesta. Mela għanna dry crumb li huwa dan, budiri il-coating in-nixfa. U mbagħad għandna wkoll il-coating li mxarba. Iżda d-darba se nagħmlu 3 layers ta' coating, mhux tnejn. Is-solt nagħmlu t-tqi u l-bajt u mbagħad il-panura, illum se nagħmlu naqra differenti. Mela hawnhekk għandi ż-żejt mixawl, iva tajjeb, għandi hawnhekk Corn flour, hekk m'iniex ser żball għandi 60 gramma. Ħa nżidu bajda. Nħabtuha flimkien. Iżda this is the wet coating. Coating li mxarba. U ħa nżidu l-ilma. Suppost għandna jisu 60-80 ml ilma. Mela, tħajjel. Ħan laqa tiskutella sew. Mela għax sa nagħmlu b'differenza llum. Mela ħan aqbad dik u dik, ansi hekk. Hawnhekk għandi slices ta' tiġieġ lesti sejrin hawnhekk ġot-taħlita. U mbagħad ġo din. U mbagħad ġo din. Ftemna. Dawk huma. Tajjeb, ħa nkomplu. Mela l-ewwel ġo taħlita ta' snacks bid-dqiq u l-corn flour. U mbagħad ġo taħlita l-imxarba li wkoll għandha l-corn flour. U mbagħad lura ġo taħlita ta' snacks. Mela dipping sauce diġà huwa lest, qegħdin nagħmlu l-coating palissa. U dawn sa nagħmlu hekk illum. Sejrin ġo deep fryer, imma just biex nagħlquhom. U mbagħad inkompluhom ġo l-forn, ovvjament jekk tridu tistgħu tkompluhom ġo deep frying, imma jien ħa nkomplihom imbagħad ġo l-forn. So ħa nibda bil-deep frying biss. Ħa nerġa' nkomplu. Mela l-ewwel ġo dit-taħlita u hekk inkunu qegħdin intom isu a double coating tal-panura. U llum iftakru li hawn il-corn flour. So it-taħlita l-finish tagħha sa tkun differenti, ok? Nagħmlu oħra. Hawnhekk għandi żewġ diri ta' tiġieġ. Tax se nagħmel, ħanagħmel dawn it-tlieta u naċċekkja hekk iż-żejt huwa tajjeb Ħalli nurikom kif nibdew naqlu wkoll. U rrid noħroġ il-falafel minn ġol-furn ukoll, ma ninsihomx. Dawk għandhom bżonn xi għaxar minuti biss. Meta tuża l-corn flour bħala bħala coating, it-taħlita tiġi ferm differenti. Għadha mhijiex lesta. Nħalluha tisħon naqra iktar. Tajjeb. Mela jiena nek sa nkompli nipprepara dawn u niġu lura once li lestejthom u nkomplu ir-riċetti. Hawnhekk jivi taraw qed naqli dawk iċ-chicken strips għalhekk imur ma tajbin immens verament ma tajbin. Jonqoshom naqli iktar kulur hawnhekk. Issa kif għad ftit ġo żejt u mbagħad inkompluhom ġol-forn. Dawn huma kif joħorġu minn ġol-fry, dak il-coating Verament tajjeb. Jien hawnhekk se nħallihom minuta oħra u naqlagħhom. Mela ħa nagħmlu dawk it-taco tubs. Jien hawnhekk għandi kaxxa tubs, dan għandu tmienja ġo fihom hawnhekk. Issa kull ma se nagħmlu, ħa naqalgħu dawn it-tubs hawnhekk. Huma kbar ukoll huma sajs tajjeb. Hawnhekk qegħdin bil-plastik. Issa, ġeneralment li nagħmlu insaħnuhom ġol-forn ftit qabel nużawhom, f'dri hekk sa nimluhom, dak il-ħin sekonda qabel għal minuta ġol-forn ġast biex insaħħnuhom qabel inservu. Jien ħa npoġġihom hawnhekk ara, u jien sa nieħu dawn it-tubs, hawnhekk għandi l-ingredjenti kollha li għandna bżonn biex nagħmluhom flimkien. Żomm sekonda, ħa naqla' dawn minn hawn. Ħanpoġġi ftit iktar l-aħħar ftit qabel indaħluhom ġol-forn. Mela ħanimsa ħidejja għax missejt il-laħam nej. Okay. Mela, sakemm dawk isiru, għandna taco tops. Din hija l-bord fejn san servihom. Mela ħan għamil it-taco tops hawn. Two, three, four. Ħanibdew ftit insalata, ftit wera. biex inżejnu. Okay. ma dawk sa nitfaw ftit sour cream, issa sour cream għamiltu kull mu fresh cream bil-lime juice. U dak jaqat tamlu ftit ġol fridge. Okay? Ftit sour cream. Issa ftit mill dal-pikko di gallo. Dak li għamilna bil-basal, ċili, Dan vera jagħmel toma tajba. Mbagħad għandna biċċiet taħjar imkebbajn, imkebbin kif tgħid bil-Malti. Imkebbin, kebbajn, ħasnaf. Ej li ftit Marija teacher kif tgħidha. Imkebbin,

Ħa neri x'sa nagħmel. Ejja ngħaddu għar-riklami. Jien hawnhekk ħa nlesti dawn ir-riċetti u nintaqgħu wara r-riklami b'kollox lest. Nintaqgħu. Hawnhekk għandna żewġ platti tal-lum eh, lesti, hawnhekk qegħdin taraw dawk it-taco eh, shells palissa mimlin bil-falafel, kellna l-pico de gallo, dak is-sour cream, avocado, ftit wara tal-ħas, kif ukoll kellna il-cucumber, il-ħjar. U hemmhekk fil-ġemp tfajt ftit iktar Picco di Galla u għandna l-wedges tal-lime u hawnhekk għandna is-sour cream. It-tieni platt tal-lum għamilna dawk il-potato wedges ġol-forn, id-dressing bil-mayonnaise, ketchup u l-mango chutney u kellna dak is-strips tat-tiġieġ dak il-triple coating panura. Kellna snacks Maltin tal-barbecue, smoky barbecue flavour, corn flour dqiq u kellna il- il-coating naqra iktar likwida għamilna it-tnejn wara xulxin servejnihom hawnhekk b'dak id-dressing u dawk il-potato wedges. Tinsewx il-website aceline.media għar-riċetti u l-web u l-Facebook page What's Cooking with Manuel. Nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. Ciao ciao.
Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Valio, Olitalia, Strand Palace Agency Limited, Santa Maria, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Gregand Ellul.